Essalawmaleýkum Atalar söz gepleşigimiziň mähran muşdaklary! Biz siziň döwletli ojaklaryňyzda agzybirligiň, asudalygyň hemra bolmagyny arzuw etýäs. Belent belent maksatlaryňyz menzillerden aşyp gitsin! Başyňyzda saglyk täji, ýüzleriňiz gülüp dursun! Ynsan başynyň täji bolan jan saglyk mydama size hemra bolsun! Daglara çykan bulutlar kimin ykbal sizi belentlikden belentlige götersin. Türkmen halkyny toýly günlerde ýaşadýan, Döwlet adam üçindir diýen şygar astynda türkmen halkyny gelejege ynamly alyp barýan Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, alyp barýan işleriniň hemişe rowaç bolmagyny arzuw etýär. Mähriban watandaşlar, ynha şeýle ýagşy arzuwlary siziň her biriňize ýollap, Atalar sözi gepleşigimiziň ýene bir sany ýaýlymda öz işine başlady. Eziz watandaşlar, biziň gepleşigimiziň hemaýatkäri Abraýly mebel hususy kärhanasy. Hormatly adamlar, biziň söhbetdeşimiz Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndaky ýigrimi birinji orta mekdebiň türkmen dili, edebiýaty mugallamy Orazmyrat Rejepow. Orazmyrat mugallym gepleşigimize hoş gördük. Atalar sözi, aklyň gözi diýip söhbetimize başlabereli. Başlabereliň.
Şu atalar sözi gysga sözde uly many aňlatmak bilen şu gepleşigiň hyrydary örän kän. Şu gepleşik diňleýjileriň, tomaşaçylaryň söýgüsini gazandy diýsegem ýalňyş däl. Sebäbi şu gepleşige her bir adam sabyrsyzlyk bilen garaşýar, gaýtalamasy haçan bolýar diýem soraşyp, şuňa tomaşa edýärler. Indi şuňa degişli bir atalar sözi diýip bir goşgym bar. Başynda şony okamakdan başlaýyn. Gaty bolar.
Şahyryň sözi şygyrsyz bolsa sözem gelte bolar. Sagol. Türkmen halkynyň taryhy dürdäne atalar sözi, pähim-paýhasyň tarypy zerdäne atalar sözi. Ýatladýar düýpsüz ummany, gysga sözde uly many, Lukman Hekimiň dermany, ynsana atalar sözi. Hadysy Haky Weliniň edebi kiçi ulynyň akyly Magtymgulynyň diňläne atalar sözi Öwrenmeli ýekän ýekän ýaşaýyşda peýdasy kän Göýä ajap aýdym mukam aňlana atalar sözi Köp diňlesin ini aga depä däl meňzeýär daga Alkyşymyz Arkadaga oňlana atalar sözi. Şu gepleşigiň Hrydarýaňam aýtdyk, kän diýdik. Şu gysga sözde umman ýaly many berýänligi munuň esasy gymmatynam artdyrýar. Sag boluň. Galaňyz ýiti bolsun. Orazmyrat mugallym, aslynda-da atalar sözi ýa-da nakyllar eýýäm biziň süňňümize ornan iň bir mukaddes sözler diýsegem ýalňyşmarys. Sebäbi adam hemişe sözleýiş äheňinde, ony sözümiň şu ýerine mysal getireýin diýip däl-de, sözüniň Diliniň endigine görä, şol sözüň şo ýerinde mysal bolup gelmekligi atalar sözüň eýýäm sözüň dogrulygyna güwä geçýär. Ýa-da biz islendik pursatlarda biri bilen söhbet edip otyrkak, ata-babalarymyz şeý diýipdir diýsek, eýýäm biziň sözümiziň dogrulygyna güwä geçýän sözler bolup durýar. Şonuň üçin hem atalar sözi, nakyllar sözleriň hamyrmaýasy diýsek hem sözümizi ýerine düşürmekani pikir edýäris. Oraz Magtymguly Gahryman Arkadagymyzyň il-günümize sowgat beren Paýhas çeşmesi kitabynda şeýle bir aýdylýan atalar sözi bar, Dost, dostuň aýnasy. Bu sowaly siz öz pikiriňizi beýan etmeden öňürti bu sowaly ildeşlerimize goýalyň, ildeşlerimiz nähili pikirdekä?
Biziň türkmen halkymyzda Dost dostuň aýnasy diýen atalar sözi bar. Bu barada halkymyz ençeme aýtgylary şu günki güne çenli dowam edip gelýär. Olaryň arasynda şeýle aýtgylar bar, Ýedi obada howlyň bolandan ýetmiş obada dostuň bolsun. Ýa-da, Bürgüdiň güýji ganatynda, adamyň güýji dostlukda. Dost-da. Mal-dünýäden aýrylsaň tapylar, dost-ýardan aýrylsaň tapylmaz. Ýa-da Güneş älemi gyzdyrýar, dostluk bolsa kalplary diýen ajaýyp aýtgylar dowam edip gelýär. Dostluk barada bir rowaýata ýüzlenesim gelýär. Gadym wagtlarda bir adam bergidar bolupdyr. Ol dostunyň gapysyny kakypdyr hem-de şeýle diýipdir, Dostum, meniň pylana pylança mukdarda bergim bar. Şony üzlüşmäne bolsa ýagdaýym ýok. Sen kömek edäýmeseň diýipdir. Şonda barjamly adam öýüne giripdir-de, gerek mukdardaky puly alyp, dostuna beripdir. Hind oňa şeýle ýüzlenipdir, Dostum, bergiňi üzlüşeniňden soň, maňa pul gaýtarjak bolup ýörmegin, çagalaryňa seredibergin diýipdir. Soňra bolsa öýüne girip, möňňürip aglapdyr. Aýaly bolsa muňa düşünmän, Wiý, beren puluňa gynanýan bolsaň, onda, Şujagaş elimizde bar diýip, azajyk beräýseň bolmaýarmydy? Ýa-da, Häzirlikçe biziňem pulumyz ýokdy diýäýseň bolmaýamy diýip, diýipdir. Şonda ol adam, Dostuma beren puluma gynanamok. Ýöne onuň şu günlere düşýänçä näme üçin öňünden habar almadygyma, habar tutmadygyma ökünýän diýip, jogap beripdir. Ine, dost dostuň aýnasy diýen sözüň manysy gör nähili giň. Sebäbi dostlaryň toý edeňde ýanyňda bolsa onda şatlygyň goşalanyp gitýär. Gam-gussa batan halatyňda dostlaryň ýanyňda bolsa, gam-gussaň egsilýär. Şeýdibem adam bagtyýar durmuşda ýaşaýar. Şeýdibem adam ruhubelent bolýar. Oňa ýagşylyklar ýar bolýar. Ömrümizi ýagşylyklar bezesin! Gül ömrümiz goý meňzesin bahara, Söýeliň, sylalyň birek-biregi, Öýke-kine tapylmasyn bahana. Türkmen halky dost tutunmak, dostlaşmak, dostlugy dogrulyga öwürmek, şonuň bilen bir hatarda Öz dostuňy maşgala agzasynyň biri hasaplamak ýaly ajaýyp millilige ýugrulan häsiýeti bar. Dostuna syryna ynanmak, şonuň bilen bir hatarda dosty bilen maslahatlaşyp bir iş etmek, dostuň hormaty baradaky ata-babalarymyň rowaýatlary hem ýaşlary terbiýelemekde, ýaşlary mukaddeslige, millilige, şonuň bilen bir hatarda wepadarlyga etmekde-de özüniň oňyn täsirini ýetirýär.
Şu dost dostuň aýnasy diýen atalar sözünde-de köp mana aňlanylýar-da. Sebäbi halk arasynda-da dosta uly sarpa goýulýar. Sebäbi şol dost tutmakda-da adam käpursatda kynçylyk çekýär-de. Ýigidi dostundan tana diýip şoňa bir ugurdaş nakylam bar. Indi şu barada bir halk arasynda bir tymsal bar. Indi dana ata-babalarymyzyň bir wekili Nejmeddin Kubra dürdäne kitaplary okap oturan ekeni. Onsoň oň ýanyna bir ýaş ýigit gelip, şu akyldar danamyz maňa bir aýdyp berseňiz diýipdir. Men hiç dost tutmakda ýalňyşýan diýipdir. Şu men nähili adam indi dost tutsam ýalňyş bolmaz diýip, oňa sorag beripdir. Akyldar dana şo wagt kitap okap oturan ekeni. Ol okap oturan kitabyny ndan başyny galdyrypdyr-da, şo kitaby sypalap-sypalap şeýle diýipdir. Sen diýipdir, kitaby dost tutun diýipdir. Şuny mydama oka, ondan saňa kitap şol nähili adamy dost tutunmalydygyny saňa salgy berer diýipdir. Durmuşda-da ýalňyşmazlygyňa ýol görkezer, ak ýol görkezer diýipdir. Indi men şo tymsal bilen ugurdaş kitapdan sonra diýip bir goşgy döretdim. Şo goşgymy aýdyp bereýin. Kitapdan sonra habar alar bolsaň gadym döwürden bilimler çeşmesi kitapdan sonra merjen dürüň dänesine öwrülen ylymlar ojagy kitapdan sonra melhem em etmegi agyr kesele dörese durmuşda agyr mesele Wagtyň ýitirmede gyzgyn jedele geçeni geljegi kitapdan sora diňläp dana babalar ozany derwüş deýin il içinde gezeni lowladyp kalbyňda yşkyň közüni ýanmagy bişmegi kitapdan sora sylamagy ýady dogan gardaşy halkyň hak işine goýmaga başy ýagtyldyp gün kimin töwerek daşy Dogmagy, ýaşmagy kitapdan sora. Açyp Anna agaň akyl sandygyn, Gije-gündiz okap-okap ganmagyn, Saýlamagyn süýtden sözüň gaýmagyn, Çogmagy, joşmagy kitapdan sora. Akyldar danamyzyň eserleri, dürdäne eserleri bize hemme ýerde-de ýol görkeziji bolup durýar, hemme işde-de. Şol Nejmeddin Kubranyň aýdyşy ýaly, her kim. Dost tutunmakda ýalňyşmazlyk üçin iň wepaly, iň bir mährem dost hökmünde kitaby dost edinse, biz öz kärimiz boýunça-da ýaşlara bilim beremizde şo kitaby dost tutunmagy öwüt-ündew edýäris. Gaty dogry.
Şonuň üçinem na ýaňky Nejmeddin Kubroda sen Kitaby dost tutun diýmekligiňiň maksady şeýle pikir edýäs-dä kähalatlarda, eger-de bir kitap ýazan şahyr bolsun ýa-da bolmasa ýazyjy bolsun tapawudy ýok, şol özüniň içki dünýäsini şol kitaba siňdirýär. Diýmek, içki dünýäsini kitapda beýan edip bilýän bolsa, onda şoň okyjysy şol adamyny öz häsiýetine görä şony kabul edip biler. Halk şahyrymyz Kerimguly Nepesowyň sözleri bilen Garabaş dostlary gerek-dä, esasy. Indi dostluk hakda başga-da nusgawy edebiýatymyzda-da, Magtymguly atamyzyň sözlerinde-de aýdylýan dürdäneler örän kän. Dostluk meselesi örän içgin hem-de gaty syrly hemem şeýle bir näziklik bilen çemeleşmeseň, onda dosty saýlap bolarmy ýa-da saýlap bolmazmy diýlen Sowal her bir adamyň öňünde durup biljek ilkinji meselelerden biri. Şonuň üçin hem biz dostumyza wepaly bolmaly, dostlarymyzam bize wepaly bolmaly. Magtymguly atamyz aýdar, Duzy şor, duşmany güýçli, dosty wepaly bolmasa diýýär. Eger-de dostumyz wepaly bolmasa, biz islendik kynçylykda asgyn geleris. Sebäbi dostumyz gollap durmalyda birek biregi. Guralmyrat molum size berjek indiki sowalymyz ene ataň göwni owulda gyzda owul gyzyň göwni dag bilen düzde bu sowal ileslerimiz äli pikirdaka.
Ene-atanyň göwni ogulda-gyzda, ogul-gyzyň göwni dag bilen düzde diýen atalar sözüne meniň düşünişim şeýleräk. Ata-ene öz perzendini dünýä getirýär, terbiýeläp ýetişdirýär, oňat, gowy ýaşamagy üçin ähli şert-mümkinçilik döredýär. Ömri ýetýänçä ogul-gyzynyň aladasyny edip, şolaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmek ugrunda jan aýaman zähmet çekýär. Ogul-gyz ýaş wagtynda ene-atanyň Özleri barada eden aladalaryny kän bir duýman ýaşaýarlar. Şu nakylyň üsti bilen şu islendik ýaşda, islendik wagtda ene-atany gadyrlap ýaşamalydygyny ündeýär. Ine, muňa ugurdaş ýaňky Enäniň gadyryny ene bolansoň bilersiň diýýär. Adam islendik ýagdaýy öz başyndan geçirende, şonuň Gadyryny gymmatyny duýýar şoň üçin şu nakylyň üsti bilen ýaşlarymyza ogul gyza şu ene atany başynyň täji gözüniň röwşenine deňäp gadyrlap hormatlap ýaşamagy şonda ogul gyz bilen ene atanyň arasynda has jebisligiň ýüze çykjakdygyny şu atalar sözi bilen ýaşlara düşündirilýär. Ene-ataň göwni ogulda gyzda, ogul-gyzyň göwni dag bilen düzde. Bu nakyla meň düşünşim. Çaga eziz, edebi ondanam eziz. Lukmanyň aýtmagyna görä, çagany enäň göwresindeka terbiýeläp başlamaly. Terbiýe, ösüş, özgeriş ilki bilen adam aňyndan başlanýar. Çagalar synçy bolýar, köp sorag beregen bolýar. Şo köp sorag berýän wagtlary çaga dogry düşünip, dogry. jogap bermeklige ýaltanmaly däl. Çagalar synçy bolýar, olar seň her bir sözlän sözüňi, herekediňi öz aňlaryna ornaşdyrýarlar. Soň syn edip otursaň, şol haçan-da öz oýunjaklaryny oýnap oturan bolsun, gurjagyny oýnap oturan bolsun, seň hälki hereketleňňi özleri gaýtalaýarlar. Şoň üçinem çaga terbiýesinde. Ünüsli bolmaly. Bu barasynda kiçiräk tymsal aýtsam, biriniň ýigit çykan ogly enesinden, atasyndan nägile bolup, goh, galmagal edip, ahyram çydaman, öýlerinden çykyp gitýär. Az ýöräp, köp ýöräp, ol bir obaň çetinden girýär. Obaň başyndan giräýen badyna-da ýaňky şeýle bir goh, galmagalyň üstünden barýar. Seredip görse, öz ýaşyndaky ýetginjek ýigit şeýle bir gohlap, Galmagallap, ýaňky ýigidiň öz hereketlerini gaýtalap dur. Buny daşyndan syn eden ýigit öz ýanyndan utanýar-da, şo ýerden yzyna gaýdyp, enesinden, atasyndan ötünç sorap, özüni bagyşlamaklaryny soraýar. Bu nakyla meň düşünişim şeýle. Ene-atanyň göwni elmydama ogla-gyzda. Ol ogluny-gyzyny apalap bir derejä ýetirýär, terbiýe berýär, ösdürýär, ulaldýar. Emma şol ösüp, ulalyp, belli bir derejä ýetenden soň käbir ýaşlyk bolýar, ýa bir ýalňyşlyk bolýar. Şol ata-enäniň hyzmatyny ýaş ýigit ýa-da ýaş adam unudaýmaga çenli baryp ýetýän ýagdaýlary bar-da. Sebäbi ata-eneň şo näçe ulalsa-da, şol bäbekligi ýaly şonuň aladasynda bolýar-da ata-ene. Ine, indi şu boýunça-da bir, bir tymsal bar halk arasynda aýdylýan. Ine, bir wagt diýýär, bir goňşy ýaşaýan iki oba bar eken diýýär. Indi aralykda dagyň uçudy bar ekeni. Ol dagyň uçudynyň bir oba beýle tarapynda, bir oba bäri tarapynda ekeni. Oba adamlary, ýaşululary maslahatlaşýarlar-da, Geliň diýýä şu iki ara diýýär bir ýoly gysgaltmak üçin hem aragatnaşyk mäkäm bolmak üçin bir köpri guralyň diýýär. Ine bular köpri gurýarlar mäkäm. Ine şo köprini berk saklanmak üçin asma köpri gurýarlar-da belli zat. Ine şonda dört sany urgan geçirýärler şoňa. Onsoň aşaky iki urgan aşakdan, iki urgan hem ýokardan. Aşaky iki urgan şol keseligine berkidiljek pürslüleri saklaýar ekeni. Onuň üstünden geçmeli zatlar. Mäkäm edip berkidýärler. Onsoň ol geçmegi üpjün edýär. Onsoň ýokarky iki urgan şol geçýän adamlaryň ýapyşmagy üçin ekeni. Onsoň olar şo geçende howpsuz, soňundan ýapyşyp arkaýyn gatnap, Emma şol ýokarky iki urganyň geregem ýok diýen ýaly şoň hyzmatyna kembaha garaýan ekenler-dä. Indi günleň biri boldy, ony näme şo ýokarky iki urgan aýrylypdyr diýýä. Ýigitleň batyrgaýraklary, Aý şonsuzam geçeris, şo iki urgan bolmanda-da aşakylar mäkäm geçip bolar diýip, bir esliräk ýöräpdirlerem bäş-alty ädim. Emma onda-da batyrgaýlyk edip bilmän ýene yza gelipdirler-de. Ondan bu ýagdaýy bir akyldardan sorapdyrlar. Ýokarky iki urgan gerekdirem öýdemzakdyk, emma şony aýrypdyrlar weli, geçip bilmedik. Buň hikmeti näme? diýip sorapdyrlar. Akyldar aýdypdyr, Şuň hikmetini ata-eneden gözlemeli diýipdir. Biz diýipdir, ata-enäniň saýasynda heriňiz ösdüňiz, kemala geldiňiz diýipdir. Emma şo ata-enäniň sizi ösdürmek üçin, kemala getirmek üçin eden jebir-sütemleri ýa şonuň edýän aladalaryny adam undaýar diýipdir. A şo ýokarky iki urganam ata bilen ene mysaly diýipdir. Şo barka şonuň indi aýrylandan soň bilip galdyňyz gadyryny diýipdir. Ata-enäniňem gadyry edil şonuň ýaly diýipdir. Siz şonuň gadyryny barka bir hili bilmezlige salýaňyz diýipdir-de. Indi şu hakynda bir goşgy döretdim. Kakam hem ejem bardy diýip. Birnäçe ýyl mundan öň kakam hem ejem bardy. Agtyklam görse-de geň. Kakam hem ejem bardy. Körükde köz deý körän, bizi ot-suwdan goran, daş hally ara örän kakam hem ejem bardy. Ölmezdir kaka-eje diýlip gelnen netije, çykdymy indi puja, kakam hem ejem bardy. Söz sözlemäň, oýlaman. Guduramaň, aýnamaň, nädeýin men aglaman, kakam hem ejem bardy. Olaryň gadyry, şu goşguda-da belleýşim ýaly, gidýänçä adam duýmazak bolýar. Giden güni hem olaryň hemaýatynyň hemme wagtda zerur ekendigini, Bilip galýas. Şonuň üçinem halk nakylynda aýdylýar, Ata-enäniň göwni ogulda-gyzda, ogul-gyzyň göwni dag bilen düzde diýýär. Gep dogry.
Rowaýata görä, irki wagtlarda diýýär, bir adam oglunyň ýanyna barýar-da, Oglum, sen güýçlimi ýa-da men güýçlümi diýýär. Oglan kakasynyň ýüzüne seredip aýtýar, Men güýçli kaka diýýär. Bir ädim kakasy yza süýşdi-de diýýä, ýene ýaňky sowaly gaýtalat diýýä, Oglum sen güýçlimi ýa-da men güýçli diýse diýýä, ogly ýene-de diýýä, Men güýçli kaka diýdi diýýä. Bäş ädim yza süýşdi-de diýýä, Oglum sen güýçlimi ýa men güýçlimi diýip diýýä, şo sowaly gaýtalady welin diýýä, oglanyň sesi biraz haýallatda diýýä, Men güýçli kaka diýdi diýýä. Emma ara esli menzil açyldy diýýä. Hatda diýýä bulaň arasyndaky seslerem diýýä zordan biri birine eşdilýädi diýýä. Şonda diýýä kakasy diýýä gaty sesi bilen diýýä ýene şo sowaly gaýtalap oglum sen güýçlimi ýada men güýçli diýdi welin diýýä sesi zordan eşden diýýä ogly şo wagt sen güýçli kaka diýip diýýä çyny bilen şoňa diýýä baky sesi bilen jogap berdi diýýä. Diýmek, biziň ene-atalarymyz biziň ýanymyzdan näçe daşlaşdygyça, şonça-da zerurlygyny duýýar. Diýmek, ene-ata biziň ýanymyzda bolsa, biziň öňümizde hiç hili müşgil işiň ýoklugyny-da hemmämize mälim. Biziň barlygymyz, biziň ýa-da durmuşdaky ähli ykballarymyz enemize, atamyza bagly. Bizi nähili ýetişdiren bolsalar, bizem edil şonuň ýalam biz durmuşda özümiziň ýaşaýşymyzy dowam etdirýäris. Diýmek, Bizi ýola salýan ene-ata. Orazmat mugallym size berjek indiki sowalymyz okamok iňňe bilen guýy gazmak. Bu sowaly siz öz pikiriňizi beýan etmeden öňürti bu sowaly ildeşlerimize goýalyň, ildeşlerimiz nädip pikir edaka.
Okamak iňňe bilen guýy gazmak. Bu nakyla meň düşünişim, Köp okan köp biler. Bir okana, bir dokana. Kitap okan älemiň syryny açar. Bu dünýä gelmek, ýaşamak, uly bagt. Ömrüňde köp-köp haýyrly, sahawatly işleri bitirmek, manyly ýaşamak, özüňden soňkulara gowy işleriňi galdyrmaklyk bagt. Bu dünýä bagta barylýan. Ýetilýän, onuň hözirini görüp, ýaşalýan dünýe. Dünýämiz, ýaşaýşymyz diňe gowulyklaryň, ahlak gymmatlyklaryň hasabyna ýylsaýyn ösýär. Adamzat ösüşlerden ösüşlere, kämilliklerden kämilliklere ýetýär. Munuň üçin bolsa köp okamaly. Köp okamaklyk garaňkylykdan ýagtylyga çykan ýalydyr. Ine, bu nakyla meň düşünişim şeýleräk. Okamak, iňňe bilen guýy gazmak diýen atalar sözünde ylym, bilim babatda gürrüň edilýär. Bu ýerde şul ylymyň, bilimiň gadyr-gymmaty okaýan adamyň bir hemişe gözlegde bolýanlygy şu atalar sözüniň üsti bilen beýan edilmek isleýär. Biziň halkymyz, ata-babalarymyz gadym döwürlerden şu taryha ser salanymyzda şu okaýan adama, öwrenýän adama, ylymly, bilimli adamlara uly hormat goýupdyrlar, olary sarpalapdyrlar, danadan sorapdyrlar. Ylymyň, bilimiň Çägi nähilikä diýip, höwesjeň ýaşlar sorapdyr, welin dana şeýle jogap beripdir, Siz şol dagyň depesine serediň, şol dagyň depesine ýetmek üçin nähili zähmet çekmeli, nähili jepa çekmeli, edil ylmam şolar ýaly, ylmyň depesine, çür başyna çykmak üçin jepa çekmeli, onuň yzygider üstünde işlemeli, basgançaklary ýeke-ýekeden geçmeli diýip, şol dana maslahat beripdir. Ine, şu maslahatdan görşümiz ýaly hem-de şu ylym, bilim babatdaky işiň hemişe gözlegde bolýandygy sebäpli ata-babalarymyz şul okamak, ylym, bilim almagyň edil bir iňňe bilen guýy gazan ýaly bir inçe işdigini, onuň bir azaply, jepakeş işdigini şul atalara sözüniň üsti bilen beýan etmek isläpdirler.
Bu boýunça-da halk nakyllarymyzda aýdylýan tymsallar, atalar sözleri, nakyllar örän kän. Gündelik eşidip ören sözümiz, Bir okana bar, biram. Dokana.
Akylyňam çeşmesi, ylym-bilim. Onam şol gije-gündiz okap, şo irginsiz zähmet bilen alyp, şo iňňe bilen guýyny nähili gazmaly bolsa, şondan hem kyn edilip görkezilýär-dä. Deňeşdirme esasynda aýdylýar-da, häzir iňňe bilen guýup, guýyny gazyp bolmajagy size-de mälim, bize-de, bize seredýän tomaşaçylarymyza-da mälim. Diýmek, şon ýaly inçe işligini, şon ýaly näçe öwrendigiňçe, şonça-da şoň aňarsynda ýene-de manyly setirleň barlygy barada beýan edilýän setirler. Indi Magtymguly atamyzda bar, Kitap okan gullar mandyr, mandan dokdur diýýär. Onsoň şahyr Kerim Gurbannepesov, Kitap almak aňsat, okap almak kyn diýýär. Şo aňsat bilen kyn diýen goşgusynda. Ine şo diýşi ýaly, sebäbi biz näçe bezegli kitaplaryň ýüzlerçesini, müňlerçesini satyn alyp bileris. Olary gowy edip, owadan edip hem öýlerimizde ýerleşdirip bileris. Emma şondaky dür däneleri biziň özleşdirendigimizi aňladanok şo. Ine şeýle bir tymsal bar. Öňde-de bir diýýär bir patyşa Bir dana patyşa bolmalyda. Ine şo geýenlileriň gelýä gelip geçip durda ýurtlara ýaňky täjirler, söwdagärler, bezirgenler. Ine şolaryň bir gelenlerinden bir habar gowuşýar oňa. Şu diýýär Hindistan diýen ýurtda diýýär bir bakylyk agajy bar diýýär. Şol agajyň miwesinden dadan adam garramaýar, ölmeýär diýip. Habar eşidýärler. Baky ýaşaýar. Hawa, ony dessine ol özüniň maslahatçylaryny, wezir-wekillerini çagyryp maslahat edýär. Şuň ýaly gürrüň bar diýýär. Onda diýýär bir ynamdar nemämizi, wekilimizi diýýär, şo Hindistana ugradalyň. Goý şol agajy, şonuň miwesini tapyp gelsin diýýär. Ony harsa razat bilen üpjün edip Hindistana ugradýarlar. Etmeli işinem düşündirýärler. Onsoň bu Hindistan uly ýurt. Muny birnäçe aýlap aýlanýar, soraşdyrýar. Emma şo hili agajy, şoň ýaly jadyly agajy bilýän ýok diýýär. Onsoň bir gama batyp oturýar welin, onsoň şo ýaşaýan ýeriniň öý eýesi aýdýar, Şu pylan obada bir akyldar bar diýýär. Şuň çözgüdini şol akyldar danadan sora diýýär. Onsoň bakyrlar danaň ýanyna baryp soraýar welin, Siz, diýýär, hemmäňiz öte eşidipsiňiz, diýýär. Oň ýaly jadyly agaç hiç ýerde ýok, ol jadyly agaç diýilýän kitap, diýýär. Şol kitaby, ylym-bilimi alan adam baky ýaşaýar, diýýär. Ine, geçen ylymdar danalarymyz, ine, müňlerçe ýyl geçse-de, şolar ýaşap ýör halkyň arasynda. Ine, bir mysal getirip bereýin. Bir dana alymymyz, türkmen alymy Mahmut Kaşgarly Türki dilleriň diwany diýip meşhur eserini ýazýar-da, häzirem şol eseriň dürdänelerini öwrenip ýörüs biz. Aradan hem müňlerçe ýyl geçen. Ynha şol ýaňky nakylyň gös-göni terjimesi şu taýda emele gelýär-de, Ylymsyz bir ýaş, ylymly müň ýaşa diýýän. Şol özüniň ylymyny, dürdänesini biziň halkymyza bir ömürlik miras goýan Mahmyt Kaşgarlynyň işi ýene ençeme müň ýyllar halkymyzyň arasynda ýaşajak, öwreniljek-de. Dogry.
Akyldar sözünde beýläk geçýär, Siziň gaýta-gaýta alyp biljek iň ýakymly sowgatlaryňyzyň biri kitapdyr diýýär. Ýa-da bolmada, Siz kitaby diýýär, okaň diýýär, çünki diýýär, her gezek okanyňyzda Siz ýene bir täze çy bir wakaň üstünden bararsyňyz diýip. Indi Orazy Magtymgulynyň Söz söz açar diýilişi ýaly, ýagny kitap okamakda ýaş tapawutlylygy barmy? Şu barada-da halkymyzyň arasynda aýdylýan aýtgy kän. Ynha şol sallançakdan ahyrete çenli diýilýär-ä. Şoňa çenli okap öwrenibermeli. Ol sebäbi okadygyňça sen täze-täze ylymlar, täze-täze dürdäneler açylyp gidip otyr. Menem şo öz okuwçylaryma-da şony öwüt-ündew edýän-dä, gije-gündiz diýen. Indi men elli ýyl bäri şol ýaşlara bilim-terbiýe bermek ugrunda işleýän-dä. Başga-da bir ýagdaýy belläp geçmek gerek. Şol ýaş aýratynlygy diýýäniňde-de gaty uly tapawutlar bar. Ine, çaga wagtyňda sen bir düşünjede, onuň orta ýaşlarda bir düşünjede, onuň bir kämil ýaşa ýeteňde ýene düşünjeler giňeýär. Onam, esasan, şo ylym-bilimiň üsti bilen, kitabyň üsti bilen adam alýar. Guramaýak bolup size berjek indiki sowalymyz, Suwly ýer, gül, suwsuz ýer, çöl. Bu sowal ildeşlerimiz däl pikirdeka.
Suwly ýer gül, suwsuz ýer çöl diýen atalar sözüniň üsti bilen şu suwuň ähmiýeti barada, suwuň durmuşdaky orny, adamyň ýaşaýşyndaky orny barada gürrüň edilýär. Suwuň bar ýerinde ýaşaýyş gülläp ösüpdir. Şonuň üçin hem halkymyz suwy diriligin, ýaşaýşyň gözbaşy hasaplapdyrlar. Ata-babalarymyz şol suwuň bar ýerinde gadymy döwürlerden Şol ekerançylyk bilen bagy-bossançylyga öwrüpdirler, şol ýerde ýaşaýyş has hem ýokary derejede bolupdyr. Şonuň üçin hem ata-babalarymyz hemişe şol suwuň bol ýerlerinde, derýanyň kenarlarynda ýaşaýşyny şol ýerde berkidip, suw bilen baglanyşykly özleriniň durmuşyny has-da ösdürmäge aýratyn üns beripdirler. Suwly ýer gül, suwsuz ýer çöl. Bu atalar sözüniň manysyna düşünişim, türkmen halky suwuň gadyr-gymmatyna örän ýokary baha beripdirler. Goýnuna ýumurtga bişiribermeli Garagumynyň jümmüşinden kyrk gulaç guýulary gazyp, süýji suw çykaryp, özüni, mallaryny süýji suw bilen üpjün eden ata-babalarymyz suwuň her bir damjasyny altyna barabar saýypdyrlar. Elbetde, suwuň bar ýerinde ýaşaýyş bar, suwuň bar ýerinde durmuş gaýnap-joşýar. Suw öz baran ýerini gülzarlyga, bagy-bossanlyga öwürýär. Şoň üçin hem bu atalar sözüniň manysyna men göni manysynda düşünýän, suwuň bar ýerinde hemişe ýaşaýyş dowam edýär, hemişe gülzarlyk, bagy-bossanlyk bolýar, suwuň ýok ýeri bolsa çölüstanlyga öwrülýär. Meniň bu atalar sözüniň manysyna düşünişim şeýle.
Hormatly Arkadagymyz şu boýunça uly-uly işleri edip berdi. Uly-uly aladalar edýär. Sebäbi suwly ýer gülzarlyga öwrülýär. Suw ýaşaýşyň çeşmesi, enesi. Sebäbi türkmen üçin-ä suwuň gadyrynyň uludygy ullankiçe hemmämize mälim. Sebäbi biziň topragymyz Garagum tutýar köp ýerimizi. Garagum. Biziň mekanymyz, Watanymyz, ol bolsa biz üçin bu uly baýlyk çeşmesi. Hormatly Arkadagymyz biziň ýurdumyzy gülzarlyga öwürmek, bag-bossanlyga öwürmek boýunça uly işleri alyp barýar. Ine, şonda bolsa ýaňky suwuň ähmiýeti, şu suw akabalarynyň idegi ilkinji orunda durýar-da. Şo boýunça edilýän işleriň hem Gaty tanasaň sogaby bar diýmek boljak. Sebäbi uly işler alnyp barylýar. Halkyň agyz suwy meselesinde-de, ýurdy bag-bossanlyga öwürmekde-de şo suwuň gadyry düýbünden başgaça. Ynha suwsuz ýer çöl diýýäni şo Garagum jümmüşine aralaşdygymyzça, Suwsuz ýer. Emma suwsuz ýer diýenimiz bilen hem ýaňky aýdyşymyz ýaly, oňam özüniň baýlyklary, özüniň türkmen üçin ezizligi bar oň. Suwly ýer gül, suwsuz ýer çöl diýlende, ýagny bir tymsal ýadyma düşýär. Irki wagtlarda diýýär, bir adamyň diýýär, iki sany diýýär, küýzesi bolupdyr diýýär. Gündelik diýýär, esli menzile gidip diýýär, çeşmeden diýýär, suw alyp gelýär diýýär. Ýöne. Wagtyň geçmegi bilen diýä şol küýzäň diýä edil agzynyň bir gapdaljygy döwükligi sebäpli diýä gel küýze suw alyp gelýänçä suw diýä ýarty bolýa ýola dökülip diýä. Indi bul adam şonda-da diýä şol küýzesini diýä gatnadyp ýör diýä ahyryna şu küýzäme alyp gelýän suwum ýarty bolýa-da gelýänçäm şuny goýaýyn-da gel men gowsy bu küýzämi äkideýin diýdi diýä. Şondan soň diýe döw küýzesini öýünde goýup, abat küýzesini bilen diýe suwa gatnap başlanda diýe Eýe, men indi ulananok, meň döwüklügimi sebäp bil diýip diýe şeýle pikirdäki küýze diýe gün-günden saralyp barýan ýaly duýulýar daşyndan diýe. Ýöne ine gyş gutardy, ýaz başlady welin diýe şonda döw küýzeli gatnan ýoluň diýe bir gapdalyndan şeýle bir gülälekler çykyp başlady diýe. Şol her gezek ýoluň gyrasynda dökülip gaýdanda Şo taýda howaň tozandyryşy esasynda şo taýky gülüň tohumlary gaçyp, şo taýynam ol döwük küýze gündelik ýarysyny döküp gaýdýan bolsa, şo taýdan şeýle güller çykdy diýýär. Şonda diýýär, küýzäň eýesi aýtdy diýýär, Meň şol döwük küýzäm gör nähili tebigata diýýär, özüniň diýýär, peýdasyny getirdi diýýär, daş-töweregi gül-gülälege öwürdi diýip diýýär, ýene-de diýýär, şol döwük küýzesini alyp diýýär, suwa batnamana başlar. Diýýär. Diýmek, suw adamyň ýaşaýşynda iň wajyp zat. Aslynda, adamyny suwsuz göz öňüne getirip bolarmy? Pikir etmegem eýýäm hatarly, şeýlemi? Şonuň üçinem has irki wagtlara aralaşamyzda-da, nirede adamlar ýaşaýyş mekanyny tutjak bolanlarynda, hökman suwuň gyrasynda ýaşaýyş mekanlaryny tutandygyny taryhy baglamaklarymyz. habar berýär. Öz pikirimizi, öz ýürek joşgunlarymyzy joşa gelmäge şeýle uly şertleri döredip berýän hormatly Arkadagymyzyň jany sag, görjek günleri gowy, halk bähbitli işleriniň hemmesiniň durmuşa geçmegini tüýs ýürekden arzuw edýärin. Sag boluň Orazmyrat molum arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Molumlaryň maksadynyň ählisi bir maksada gulluk edýär diýsegem ýalňyşmarys sebäbi molum özüniň bilim terbiýe berýän ýaşlarynyň ylymly bilimli bolmagy üçin mukaddes watanymyza gahryman arkadagymyza wepaly ýaşlar bolup ýetişmekliginiň esasy aladalary şonuň üçinem siziňem bilim berýän ýaş nesilleriňiziň mukaddes watanymyza gahryman arkadagymyza wepaly ýaşlar bolup ýetişmegini tüýs ýüregimizden arzuw etýäs

Hormatly adamlar, biziň söhbetdeşimiz Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky ýedinji orta mekdebiň mugallym Mirjahan Myradowa. Mirjahan mugallym gepleşigimizde hoş gördük. Atalar sözi nakyllara anyk jogap bermek aňsat däl, sebäbi her bir adam öz pikir dünýäsi bilen atalar sözüne, nakyllara öz düşünjesi boýunça soraga jogap berýärler. Ine, muň aýratynlygy bolsa hasapdaky belgileri hasaplap çykaryp bolar, anyk jogabyny. Ýöne atalar sözüň, nakyllaryň anyk jogaby ýoklugy sebäpli her bir adam öz dünýäsi bilen, öz pikir ýöredişi bilen ýanka jogap berýär. Indi biziňem gepleşigimiziň ady Atalar sözi, gürrüňimizem atalar sözüniň il içinde ulanyş dogrusynda başlasak.
Atalar sözi diýende umuman adamzat çagalykdan dünýä inenden, Öz ene-atasyndan, durmuşda görýän zadyndan ulalp kemala gelýär. Esasanam nakyllaň üsti bilen adam durmuşda özüne bolan kynçylyklarda, her bir ädimde özüne paýhas çeşme edip ulanýar. Biziňem gulagymyza guýulan öz ene-atalarymyz. Nakyllaň üsti bilenem edep tere beren ýerleri bar. Şonuň üçin akyl bilen nakyl ikisi dogan diýip aýdylypdyr. Her bir işe başlaňda, her bir ädimiňde sen paýhasly çemeleşmeli, akylly çemeleşmeli bolýa. Hormatly Arkadagymyz çagalara ylym-bilim tere bermekde bize dürdäne ajaýyp kitaplary bize peşgeş berip dur. Ine, şol kitaplaryň içinden esasanam bize. Ýan kitabymyz bolup duran Paýhas çeşmesi atly kitaby bize ýol-ýörelge bolup dur. Howlukma, hiç darykma, eger bar bolsa akyl, Gaharlanyp körükme, ullan sen paýhas akyl diýip, ine, Hakamyň özi ýazan goşgusy. Umuman, adamzat durmuşda ýaşanda özüňden uly adamlara, paýhasly adamlara çemeleşip, her bir işe başlaňda-da, Maslahatly biçilen don gysga bolmaz diýlipdir, şonuň üçin her bir işe başlaňda paýhasly çemeleşmeli, uly adamlara maslahat salyp ýaşamaly diýip düşünýän men özüm. Gaty dogry.
Bulaň aňarsynada eýýäm üns bersek paýhasyň ýatandygy. Sebäbi biz kähalatlarda ýaş nesiller bilen gürrüňdeş bolanymyzda hemişe aýdýarlarda biziň özümiz diýä ýaşlykdan diýä şu nakyllar atalar sözi ýada ertekiler rowaýatlar bilen ulaldyk diýýärler. Hemişe biziň diýe enemiz diýe agşam ýatjak bolanymyzda diýe diňe şuny ýaly zatlary aýdyp berip na sen şeýle bol diýip diýe şeýle öwüt ündewleri diýe bizi durmuşda diýe bolan höwesimizi artdyryp diýe durmuşda nähili gowy ýaşamalydygyny öwretdiler diýe. Diýmek atalar sözi ýada nakyllar bularyň ählisi ýaňy sözüňizde belleýşiňiz ýaly akyl bilen dogandyr diýsek bizi seredýän tomaşaçylarymyzam biziň bilen ylalaşarlar. Mirjahan Gahryman Arkadagymyzyň Howandarlygynda halk köpçüligine ýetirilen Paýhas çeşmesi kitabynda şeýle bir aýdylýan atalar sözi bar, Galam, gylyçdan ýiti. Bu sowaly siz öz pikiriňizi beýan etmeden öňürti bu sowaly ildeşlerimize goýalyň, ildeşlerimiz äli pikir dakan.
Ýagny bu atalar sözi Gös-gün galam bilen baglanyşykly däl-de, şol galam ýöredýän adamlary, ýagny döredijilik işgärleri bilen, ýagny zehine goýlan sarpa gönükdirilendir. Gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan bir baý hazyna, gora eýe bolan türkmen edebiýatymyz bar. Türkmen edebiýatymyzyň görnükli wekilleri, nusgawy şahyrlarymyzyň has irki döwürde ýaşap geçen bir ylym, Ussatlarymyň döredip giden eserleri häzirki döwürde-de özüniň gymmatyny ýitirmeýär. Muny şu günki günlerde-de ýaş nesillere öwretmekde birnäçe işler alnyp barylýar. Şonuň üçin hem ir döwürlerde-de, häzirki döwürde-de döredijilik işgärlerine belent sarpa goýulýar. Ynha, bu atalar sözüni şeýleräk bir rowaýatyň üsti bilen beýan etsek, ýerlikli bolar. On sekizinji asyr edebiýatynyň görnükli wekili, akyldar şahyrymyz. Magtymguly atamyz bilen baglanyşykly bir rowaýatlar halk arasynda galypdyr. Magtymguly atamyz Hywadaky Şirgazy medresesinde, Buharadaky Göwezdaş medresesinde, Halaşdaky Idris baba medreselerinde okap bilim alypdyr. Mundan başga hem Magtymguly atamyz jahankeşlere ýetipdir. Gum içinde kerwen bilen gelýärkä, bularyň kerwenlerine galtamarlar çozupdyr. Şonda ähli kerwendäki adamlary bir ýaňa üýşüripdirler. Soňra-da bularyň kerwendäki goşlaryny gözden geçirmäge başlapdyrlar. Gezek Magtymguly atamyza we onuň goşlaryna gelende, Magtymguly atamyzyň bir artymaç goşam ýok eken, bir horjuny, horjunda-da kitapdyr, galam, şunuň ýaly zatlar bar eken. Onda galtamanlaryň ýolbaşçysy sorapdyr, Sen kim, näme bilen Bu ýolda näme işläp ýörsüň diýende, Magtymguly atamyz özüniň talypdygyny, ylym alyp gelýändigini, indem özüniň dogduk mekany bolan Gerkeze barýandygyny aýdypdyr. Galtamarlaryň serdary Magtymguly atamyzy oduň başyna çagyryp, onuň goşgularyny diňläpdir. Diňledigi saýa Magtymguly atamyza bolan garaýşy üýtgäpdir, hormat-sarpasy artypdyr. Iň soňunda-da galtamarlaryň serdary Magtymguly atamyzdan ötünç sorapdyr. Beýle dürdäne setirleri, beýle şygyrlary döredip bilýän adama we onuň gelýän kerwenine hiç haçan biziň gylyjymyz uzamaz, bagyşlarsyňyz diýip, ötünç sorap, olary ýola ugradypdyrlar. Şu rowaýatdan hem görnüp dur, bir galamyň, döredijiligiň özünde çuňňur manyny jemleýän goşgularyň güýjüniň bir gylyçdan hem bir ýokary saýylýandygy, şo döwürlerde-de Bagtymyrat atamyzyň eserleriniň üsti bilen beýan edilipdir. Galam, gylyçdan ýiti. Hormatly Prezidentimiziň Paýhas çeşmesi kitabynda bu nakyly aýtmak bilen atalarymyzyň başga-da şeýle bir sözleri bar, ýagny, Bilimli il ozar, bilimsiz il tozar, bilimli müňini, bilimsiz birini ýykar diýýär. Edil şonuň ýaly, meniň şu nakyla düşünişim, Galam gylyçdan ýiti, ýagny çeper sözli, ylymly, bilimli adamy müň adama taý geljekligini aýtýar.
Bu barada men Soltan Hanjar barada bir rowaýaty bilýän, Soltan Hanjaryň jan penasy bolupdyr. Jan penasy bir säwlik bilen ýalňyşlyk goýberip, Soltan Hanjaryň muňa gazaba münüp muny zyndana oklaýar. Soltan Hanjaryň ýandaky ýakynlary jan penasyny. Halas etmeklik üçin haýyşt edýärler, emma Soltan Hanjaryň gazaga münüp, zyndandan boşatmajagyna söz berýär. Janpenasynyň akylly uýasy hem bar eken. Janpenasynyň uýasy patyşa hat ýollaýar. Hatda şeýle ýazýar, Eý patyşah älem! Ýitse, tapyp berjek, azaşsa, ýola saljak, günä işlese, ýalňyşyny bagyşlap biljek sizden başga kim bolup biler? diýip hat ýollaýar welin, patyşa muňa akylly sözlerine muňa haýran galyp, Ýaňky şo gyz bilen söhbetdeş bolmak üçin habar ýollaýar we üç sowala jogap berse, şo agtynyň zyndandan boşadyljagyna Soltan Sanjar şeýip jogap berýär. Janpenatynyň uýasy patyşaň huzuryna gelýär. Şol döwrüň däbine görä, gyz-gelinler ýüzi perdeli bolar eken. Patyşaň huzuryna gelip, edep bilen salam berip, baş egip durýar. Soltan Sanjar sowal berip başlaýar. Bu dünýäde gylyçdan ýiti zat nämedir? diýýär. Gyz. Sözdür soltanym, çünki söz bilen dünýäni ýykabam bolýar, dünýäni düzedibem bolýar diýip jogap berýär. Soltan Sanjar ikinji sowalyny berýär. Gylyçdan güýçli zat nämedir? Galamdyr soltanym, çünki galam gylyjyň etmeli işinem ilki galam bilen ýazylyp, soň ýerine ýetirilýär diýip jogap berýär. Gyzyň jaýdar jogaplaryna patyşaň göwni hoş bolup, üçünji sowalyny berýär. Bu dünýäde pul bilen satyn alyp bolmaýan zat nämedir? diýýär. Gyz edep bilen öz ýüzündäki perdesini ýuwaşlyk bilen galdyryp, Pul bilen satyn alyp bolmaýan zat görkdir, soltanym, diýip, emaý bilen jogap berýär. Bunuň akylly jogabyna patyşa haýran galyp, gyzyň agasyny zyndandan boşadýar. Şu ýerde Sözde gudrat bar diýip, esasy rowaýatyň manysy Paýhasly çemeleşip, gyz patyşaň huzuryna, gyzam bolsa şu edep-terbiýesi bilen, öz akyl-paýhasy bilen, dürdäne sözleri bilen patyşaň huzuryna barmak bir her kime başardýan zat däl. Ol şu akylly çemeleşip, patyşa hat ýazmagyň özem akyllylygyň alamatymyka diýen, meň pikirimçe. Şeýle bir waka bar-da, Soltan Sanjar diýýär, öz Köşkdäki ähli diýýär, emel-arlaryny çagyrtdy diýýär. Iň düzeldip bolmajak zat näme diýip sowal goýdy diýýär. Muňa diýýär, her bir adam öz pikiriçe jogap berdi diýýär. Müneçjimler aýtdy diýýär, düzeldip bolmajak zat diýýär, bisähet başlanan işdir diýip diýýär, jogap berdiler diýýär. Şahyrlar bolsa diýýär, düzeldip bolmajak zat. Iň erbet we betbagtçylyk diýýär, ýazylan şygyr okalmasa diýip diýýär, jogap berdi diýýär. Her kim öz ugry boýunça şo taýda şeýle jogap berdiler diýýär. Ahyrynda bir dana biri şonda aýtdy diýýär, Düzeldip bolmajak zat, nädogry aýdylan maglumat düzeldip bolmaýar diýýär. Hasam diýýär, beteri bardyr diýýär. Eger-de nädogry maglumat diýýär, kitabyň ýüzüne ýazylan bolsa diýýär. Muny diýýär müňlerçe okyjylar okaýar diýýär. Bularyň her biriniň diýýär aňynda eýýäm şol ýazylan zat dogrudyr diýip kabul edýärler-de diýýär. Durmuşda diýýär eýýäm näsazlyklar emele gelip başlaýar diýýär. Şonuň üçin hem düzeldip bolmajak zat nädogry maglumatdyr diýýä. Diýmek, galama ýönekeý zatlar hökmünde seredenimizde-de galamyň durmuşda özüniň uly ornunyň barlygy belli. Şonuň üçin hem galam gylyçdan ýiti diýilýär. Islendik pursatda-da söz bilen beýan edilýän zat hat üstüne geçýän bolsa, onda biziň sözümizem ýiti, biziň ýazýan hatlarymyzam manyly bolanda ýiti bolýar. Mirjahan size berjek indiki sowalymyz bilelikde çekilen Dert ýeňil. Bu sowaly siz öz pikiriňizi beýan etmeden öňürti bu sowaly ileçlerimize goýalyň, ileçlerimiz näli pikirdekan?
Bilelikde çekilen dert ýeňil. Bu atalar sözüne şeýleräk düşünýän, ýagny adam ogly bir Ruhdan düşende, bir adam ogluny dert basanda, özüniň bir göwündeş, syrdaş adamsy gelip oňa bir göwünlik berende, ýaňka bir medet beriji sözleri aýdanda, adamyň bir hili ýüki ýeňlän ýaly bolýar. Aslynda biziň türkmen halkymyz, ata-babalarymyz özüniň Dost-ýarynyň, goňşusynyň bir begenen gününde begenip, şatlygyny, gynanjyny deň paýlaşyp bilýän, bir duýgudaşlyk bildirýän ata-babalarymyz şeýle bir ynsanperwerlik gylyk-häsiýetleri bizi nesillerimize hem gelip ýetipdir. Ýene-de bu atalar sözüni dert çekmeklik, ýagny saglyk bilen baglanyşykly. Ynsan ogly bir hassa ýagdaýda şony soramaga gelenlerinde-de şoňa bir mährem sözler aýtsaň derdi ýeňlän ýaly bolýar. Lukman Hekim bilen baglanyşykly bir rowaýaty şu atalar sözi bilen baglanyşdyrsak ýerlikli bolar. Bir hassa Lukman Hekimiň ýanyna gelipdir. Şonda Lukman Hekim bu hassany gözden geçiripdir. Gelin hassa ruhy taýdan pese düşüp ejizläp otyr diýýär. Soňra ol lukman hekimiň göni görejine seredip, Lukman, siz dogryňyzy aýdyň, men şu dertden gutulyp gidip bilerdimi ýa-da indi bu dert ömürlik meň ýanýoldaşym bolarmyka? diýipdir. Hassanyň ruhy taýdan göwün çökgülige düşendigini kemsiz aňlan lukman hekim şeýle jogap beripdir, Ynha şu taýda biz üç adam, men, Sen hem-de seniň derdiň. Biz iki bolsak, bilelikde hereket etsek, şu derdiňi ýeňeris. Emma dert bilen sen iki bolsaňyz, bileleşseňiz meni ýeňersiňiz. Gowusy biz bileleşip derdi ýeňeli, diýip jogap beripdir. Aslynda-da lukmançylyk ylmynda ilkinji bejergi onuň mylaýym sözi bolup durýar. Adamlar birek-birek bilen mylaýym gatnaşyk edip, birek-biregiň şatlygyny, derdini paýlaşyp, hoşniýetli gatnaşyklar etmeklerini, şeýle ýagşy gylyk-häsiýetleri dowam etdirmekleri göz öňünde tutan ata-babalarymyz şu atalar sözüni döredipdirler. Bilelikde çekilen dert ýeňil diýen atalar sözüne meniň düşünişim, adam başy dertsiz bolmaz. Her bir adamyň başyna derdim gelýä. Her bir adamda toýly günem bolýa, gynançly günem bolýa. Şol dert islendik adamyň başyna düşlende şony bilelikde, agzybirlikde, biri-biriňe goldaw berlip çekilse ýeňil bolar diýen pikiri orta atýar şu atalar sözi. Şonuň üçin hem türkmen halky agzybir halk. Aňyrdan ata-babalarymyzdan agzybirlik biziň ganymyzda bar. Şu nakylyň üsti bilen şu adam başyna dert gelse agzybirlikde çekilmegini, agzybirlikde çekilen derdiň ýeňil boljagyny aýdyp geçýär.
Bilelikde çekilen dert ýeňil diýipn hä men mysal edip öz enemden mysal almakçy sebäbi enem atam urşa gidip watançylyk urşunda yzynda öz ojagyny saklap Ene sen kyn günler nähili ýeňip geçdiň diýemizde biz kyn günler üýşüp agzybir bolup zähmet çekip ýagny zähmet baş ýarar baş daş ýarar diýip diňe zähmet bilen meşgullanyp küýümiz köçämiz diňe zähmet boldy şoň üçin kyn günler esasanam agzybir bolup agzybirlikde jem bolup Gündiz meýdanda işläp, gijeler haryl okap zähmet çekipdirler. Şeýdip, agyr günleri ýeňip geçipdirler. Şol agyr günleriň süýjüliginem ine-hä biz Arkadagymyzyň saýasynda görüp otyrys. Zähmet, agzybirlik, bular adamyň Durmuşynda iň bir wajyp zatlarda ilçilerde aýdylýandyr, el eli ýuwar, iki el birigip, ýüz ýuwar diýýär. Eýýäm agzybirlik meselesi her bir adamyň öňündäki mukadeslikleň biri. Agzybirlik bar ýerinde rysgal döwlet bar, agzybirlik bar ýerinde şatlyk şagalaň bar, agzybirlik bar ýerinde toý baýram bar, agzybirlik bar ýerinde Bagtam bar diýsek, sözümiz ýerine düşer. Bagt näme, owadan-owadan iýmekmi? Bagt näme, ýa owadan geýmekmi? Bagt näme, süýji-süýji iýmekmi ýa bu zatlar howaýy bir asmanmy? Ýok, beýle däl, päk zähmetden tapmaly, öz bagtyň ynsabyňdan tapmaly. Bagt gaçmaz, kowup ýörme yzyndan, ony daban azabyňdan tapmaly. Durmuşda ýaşaňda bagt, söýgi näme diýip sorag ýüze çykýar-da. Şu ýerde her bir adam öz bagtyny, öz söýgüsini özi gözläp tapmalymyka diýen, ýagny nähilde halal zähmetiň bilen, agzybirligiň üsti bilen. Bizi seredýän tomaşaçylarymyzyň hem bilýän bir tymsaly bardyr, muny her birimiz bilýäs, gepleşigimiziň dowamlylygyna geçen sanlarynda-da kän gaýtalap-gaýtalap aýtdyk, ýagny üç sany doganyň öýüne gelýän ýagşyzada. Ýaňky üç sany doganyň hersi bir zat soraýar, biri mal-mülk sorasa, biri baýlyk soraýar, beýlekisi bolsa bizi agzybirli goýup git diýende, onda şol ýagyşlarda şol öýde galýar. Sebäbi diýýär, meň ähli zadym diýýär, diňe agzybirlikde diýýär. Diýmek, agzybirlik ähli zadyň açary. Öňem bir iki sany goňşy ýaşapdyr diýýär, ýaňky goňşy aýal diýýär, zibilini şo goňşa tarap süpüripdir diýýär. Günüň geçmegi bilen şu süpüriberipdir ýaňky goňşy. Gelni gaýynenesine zeýrenip, Ine-hä, bu goňşy, gapdal goňşy biziň üstümize öz hapasyny syryp otyr. Näme etsekkäk, muňa jogan bersekmikäk? diýip, gaýynenesine sala salypdyr. Gaýynenesi paýhasly aýal bolany sebäpli, ýa paýhasly çemeleşip, Bar, sen oňa gaharyňy getirip oturma. Gynanma, meň diýenim et-de, çeşmäň suwundan bir bedre al-da, şo ýaňky syrylan hapaň üstüne sepiber diýipdir. Ýaňky Günüň geçmegi bilen ýaňky hapa syrylan ýerden güller çykyp, gül-güläliklige öý bolupdyr. Goňşy muňa syn edip oturan wagtyň geçmegi bilen ýaňky gül çykyp durdy-ýa, Beh, bu nämäň alamaty-ha diýip, ýaňky goňşusyna baryp sala salsa, Men-ä siziň öýüňize hapa syrdym, üstüňize zyýan etdim. Ýöne şonda şu ýerden gül çykdy. Buna hikmet nämekä? diýip sowal berse, ýaňky paýhasly gaýynene, Ýok, goňşy, siz bize hapaňy syrmadyňyz. Siz gülüň tohumlaryny syrdyňyz biziň howlymyza. Bizem oňa üstüne suw sepeledik welin, şeý güller çykdy, diýip jogap beripdir. Muňa goňşusy özi eden ýalňyşyna düşünip, utanyp, öz howlusyny syrip, soň goňşusynyň howlusyny syryp, kömek edip, agzybirlikde gatnaşyk gurapdyrlar. Gaty bol. Esasy, paýhas onda agzybirligi döredýär diýsek hem bolar. Merjehan size berjek indiki sowalymyz, Gülki jana rahat, tene kuwwat. Bu sowaly ile islämde däli pikir dakaň.
Gülki jana rahat tene kuwwat. Şu nakyla geçmezden öňürti gülki hakynda kelam agyz aýdasym gelýär. Her bir sözüň gadyr-gymmatyna, onuň aňyrsyna durýan çuň manysyna uly pähim-paýhas bilen sarpa goýan ata-babalarymyz gülkini hem birnäçe toparlara bölüpdirler. Mysal üçin, ýalandan gülki. Bu gülesiň gelmän, öz gürrüňdeşiň göwnüni tapmak üçin gülünýän gülki. Ýa-da bolmasam, ýaňsyly gülki. Birine göwnüýetmezçilik edilip, oň üstünden gülmek maksady bilen gülünýän gülki. Ýa-da bolmasam, içi ýananyň gülküsi. Bu öz işi paşman, şowsuzlyga uçran adamyň gülýän gülküsine Ata-babalarymyz içi ýananyň gülküsi diýip atlandyrylýar. Emma şu atalar sözünde aýdylýan gülki, tüýs ýüregiň bilen, kalbyň bilen, düýrmegiň bilen hezil edip gülünýän, çyndan gülünýän gülki hakynda gürrüň edilýär. Dogrudanam adam ýürekden gülende, ol adamyň ruhy dünýäsine-de, onuň beden saglygyna-da örän uly täsir edýär. Şahyr Kerim Gurbannepesow şeýle setirleri bar gülki barada, Bagt paýlansa üç baýlygy ilki al, Ylgap bar-da saglyk bilen erki al, ýany bilen çuwal-çuwal gülki al, soň tapylar galan zady zyňyp git diýýär. Biziň ata-babalarymyz adam çyndan gülende, ol adamyň ömrüni bir ýaş uzaltýar diýip hasap edýärler. Şonuň üçin Lukman Hekim özüniň her gezekki çyndan gülen gülküsini özüne bir ýaş diýip hasap edipdir diýip aýdylýar. Gülki jana rahat, tene kuwwat. Gülki adamzady ýaşatýar. Her bir adamyň ýylgyryşy adamyň bagtlylygyny aňladýar. Adamlar elmydama ýylgyryp gezse, onuň tebigatynyň gözeldigini, ýaşaýşynyň rahatdygynyň aýdyň alamaty. Esasanam lukmanlarymyz gülkiniň janyň saglygyna hem ullakan täsiriniň bardygyny, giňişleýin düşündirýärler. Her bir ynsan bir-birine gülüp, ýylgyryş bilen, mähir bilen baksa, bu dostlugyň, parahatlygyň alamaty. Gülkiň adama täsiri, adam gam-gussa batanda, şol özüňe ynha bir, bir zada gülüp bileňok, bir şatlanyp, ýa bolmasa bir rowaýatlardanmy, ýa gysgajyk degişmelerden mysal getirip aýtmagyň netijesinde bir ýylgyranyňy duýman galýaň. Şeýlelikde. Bir rahat tapanyň duýman galýaň şu ýerde bir Epeniň degişmesini ýatlasym gelýär Epeniň öýüne diýýär ogry giripdir diýýär Epeni muny aňyp derrew şo sandygyna girip bukulyp ýatypdyr diýýär ogry hiç zat tapman ýaňky sandygynda bu nämä kar diýip açsa diýýär ýaňky Epeni çykypdyr da ogry şeýle ýüzlenipdir. Sen näme isleýäň bu ýerde? diýse, Wah, utanjyma sandyga giräýdim, almana zat bolmansoň diýip. Öýünde almana zat bolman. Gaty gowy. Şonuň üçin hem şatlyk şatlygy getirer, gussa gussany getirer diýýär. Hemişe diýýär, şatlyk bilen gussa bular biri-biriniň alýagyny basyp ýörelýär diýlen ýaly sözler hem bize il içinde gabat gelýär. Elbetde, Şahyram aýdýar, Gülýär aşyklarymyz, gülýär gojalar, doganlar gülýärler, dowjaklar güler. Şeýdip ýagty ykballaryň üstünden her säher gün bilen dogar gülkeler diýýär. Gülmek adamyň ömrüni uzaltýar diýsegem sözümiz ýerine düşer. Hemişe gülýän adamyň ýüzüne ýygyrt düşmez diýilýär. Ýygyrt düşende-de ol diňe bagtyň çylkylarydyr diýip bellenilýär. Şonuň üçin hem hemişe gülmeklik bu bagtlylyk-dan nyşan. Eger-de gussaly adam bolsa, ol gülmeýär-de, ol hemişe ýüzlerine agram salyp gezer. Diýmek, ýüze agram salmaklyk biziň hijimize zerurlygy ýok, diňe gülmeklik ömrümize ömür goşýan bolsa, onda ol bagtyň bir görnüşi bolýan bolsa, onda diňe şatlanyp gezmeklik her bir adama mahsus häsiýetleň biri. Şu ýerde ýylgyryş söýgüdir, mähirdir. Ýylgyran ýüze ýygyrt düşmez diýlipdir. Şu ýerde men bir mysal getirmekçi, bir tymsaly. Öňem bir söwdagär Hindistana söwda etmäne barýan eken. Onuň ýaňky öýündäki hossarlaryna Heleňize näme sargydyňyz bar bolsa maňa ýüzleniň, men siziň sargydyňyzy getirjek diýipdir. Hersi ýaňkyny ýeke-ýekeden hersi bir zat sargapdyr, biri altyn-kümüş, biri Egin, lybas, umuman, hersi bir sargyt edipdir. Isleglerine görä. Öz isleglerine görä. Ýaňky söwdagaryň setgada oturan totguşam bar eken. Totguşam söwdagara ýüzlenip, Hindistana barsaň, meň ýaly totguşlara-da salam ýolla, salam ýolla diýip, ýaňky ýüzlenipdir diýýär. Söwdagar ýaňky Hindistana baryp, tokaýa barypdyr. Näme üçin diýseň, totguşyň sargany sargyt, aňsa, iň aňsat diýip, ýaňky totguşlary gözläp urup-da, ugrapdyr. Ine, hä, görse diýýär, birgiden totguşlar diýýär. Ýanyna baryp, salam berip, hapa saň içinde oturan totyguşum size salam ýollat diýse, ýaňky birinji salam beren, salam ýollan totyguşy ýaňky ölen ýaly bolup ýatypdyr. Ýaňky beh, bu näme boldugyka diýip, ýaňky ikinji beýleräkde bir ýene bir totyguşa, meň inhä bir totyguşum bar, şo size salam ýollat diýse, olam ölen ýalak bolup ýatypdyr. Onuň üçünji togtagşyň ýanyna barsa-da, olam ölen kişi bolup ýatypdyr. Muňa haýran galan söwdagär, Men öz söwdam bilen meşgul bolaýyn diýip, öz söwdasy bilen meşgul bolup, öýüne dolanyp gelende, ýaňky hälki hersiniň sargydyny berip, Togtagşam näme diýdiler diýýär welin, her salam aýdan togtagşym jan beren ýaly bolup, ýykylyp ýatdy diýýär. Aýdandan ýaňky öz kapasadaky togtagşam deý ýykylyp ýatyberipdir. Beh, pula jan berdi-ow diýip, ýaňky näme bolduka diýip, howa ýetýän däldir diýip, Penjiräň agzyny açyp, ýaňky penjire agzynda goýupdyr. Hapasanam açandan totguş ganat baglap uçup gidipdir. Bu nämäň alamaty boldugyka diýip, söwdagär özi haýran galyp, uçup giden totguşyna haýrany galyp, bir akyldar adamyň ýanyna barypdyr diýýär. Akyldar adam, Beh, sen muň jogabyny tapmadyňmy? diýse, Ýok. Hä, seň salam ýollan totguşyň Yzyna salamyny ýollan totyguşlar oňa, Ine, sen ol öz eýäňden ölüp sypaýmasaň, sypjak gymanaň ýok diýip, ölen kişi bolup, ýagny şoň jogabyny şeýdip jogap berip, şol söwdagärden öz janyny halas edipdir. Şonuň üçinem şu wagt Mir Jahan dürli degişmeleriň üsti bilen ýa-da durmuşy wakalaryň üsti bilen degişdik, gülüşdik. Elbetde, her bir degişmäň aňarsynda-da bir durmuş wakasynyň ýatandygy, bellemeli esasy zat. Şol durmuş wakalaryň üsti bilen degişme döreýär, durmuş wakalaryň üsti bilen adamlaryň akyl-paýhasy, adamlaryň işleri, durmuş wakalaryň içinde hemmesi zynjyr ýaly bolup biri-birlerini baglanyşyp durýar. Mirjahan size berjek indiki sowalymyz, Bilimli uçar, bilimsiz gaçar. Bu sowal ilişdirdim nädip Kyrdakan?
Bilimli uçar, bilimsiz gaçar diýen atalar sözi Bilimli il ozar, bilimsiz il tozar ýa bolmasa Bilegi güýçli birini ýykar, bilimi güýçli müňini ýykar diýen ýaly kybapdaş atalar sözleri hem bar. Elbetde, ilatyň ösmegi üçin, milletiň aň-düşünjesiniň ýokarlanmagy üçin bilim derejesi birinji ýerde bolup durýar. Häzirki döwürde bilimiň, ylymyň ösmegi netijesinde Arşa sary ýollar açyldy. Bilimli adam asmanda ganat ýaýyp uçýan guş mysaly her bir zady özüniň ýiti göreji bilen görüp, öz akyl eleýinde eläp, islendik bir kynçylyklardan baş alyp çykarmagy başarýar. Bilimsiz adam bolsa, gaýadan gaçan ýaly, gorpa düşen ýaly kyn günlere sezewar bolýar. Mähriban Türkmenistan ýurdumyzda, Hormatly Arkadagymyzyň başlangyçlary esasynda bilim ojaklary, ylym edaralary ilatyň aň-düşünjesini, bilim derejesini ýokarlandyrmakda ullakan işleri alyp barýarlar. Ýagty geljegimiz bolan ýaş nesilleri ösdürip kemala getirmekde, olary terbiýelemekde, bilim derejesini ýokarlamakda hem ullakan tagallalar edilýär. Bu zatlar bolsa ahyrky netijede mähriban atamyzyň gülläp ösmeginde ullakan ýardam edýär. Bilimli uçar, bilimsiz gaçar diýen atalar sözüne düşünjim Eziz Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ylym-bilimi ösdürmekde uly sepgitler ýetilýär. Esasanam ýaşlarymyzyň bilim almagy üçin dünýä ülňülerine laýyk gelýän çagalar baglary, orta mekdepleri halkymyzyň ýaşlaryna ulanmaga berildi. Bu bolsa gelejekde ýaşlarymyzyň bilimli, ylymly bolup, giň dünýägaraýyşly bolmagyna ägirt uly mümkinçilikler döredýär. Bilimli uçar, bilimsiz gaçar diýmegi ata-babalarymyz hem çagalara ýaşlykdan ylym-bilim almagy giňişleýin ündäpdirler. Ylym-bilim gelejegiň ýagty nurudyr, gelejegiň aýdyň şamçyragydyr. Bilim almak, ähli üstünliklere ýetmek diýmekdir. Ýaşlara ylym-bilim öwrenmegi, sowat almagy, gelejekde bir hünärli, kärli bolup, ata Watanymyza mynasyp, Gulluk etmegi giňden wagyz edipdirler. Ylym hakyndan hem men bir tymsal mysal getirmekçi. Irki wagtlarda bir ýaş ýigit ýat ýurtlara gidip ylym almak üçin öz bilimini artdyrmak üçin okuwa gidýär. Ýagny okuwa baryp şol mugallymlarynyň, tälimçileriniň berýän sapaklaryny özleşdirip bilmän, özüne göwni ýetmän, özüniň Şu sapaklaryna hiç bir başarmaýanyna özüni beh, men näçe sapak alsamam hiç zat öwrenip bilemok diýip, halypalaryna men hiç siziň berýän sapaklaryňyzy özleşdirip bilemok, şonuň üçin men öz ýurduma gaýtmakçy diýip, ýola rowana bolup rugsat alyp öz ýurduna gaýdýar, ýolda gelýärkä ýaňky suw tap bir dag çeşmesiniň boý ýanyna barýar, dagdan inýän çeşmeden, Bir damjajyk damjalara şeý göz düşýär, seretseň hä syn edip oturyşyna. Şol damjaňam damyp duran ýerinde bir daş bar, şu daşam diýýär, şo damjaň dammagy netijesinde daş oýulyp gidipdir diýýär. Muňa syn edip oturan ýaş ýigit pikir edipdir, beh, ýekeje kiçijik damja bolsa-da, ýa gaty jisimi oýup bilipdir diýip, kellesine oý pikiri gelip, şonýalak. Gaty zady goýup bilen bolsa meňem onda ok yzyma dolanaýyn pikir edeýin. Bilim almakda-da her damja dama-dama köl bolar diýlen ýaly bilimimi çuňlaşdyraýyn diýip ýaňky yzyna dolanyp öz bilimini çuňlaşdyrmak üçin okuwyny dowam etdirýär. Yhlas bilen aglasaň sokur gözden ýaş çykar diýilşi ýaly her bir zada yhlas gerek ýani Sakyr adam aýdýar-a, Men durmuşda diňe bir zady bilýän, ýa olam meň heniz ýa hiç zady bilmeýänligimdir diýýär. Diýmek, ylym-bilim her haçan adamyň durmuşynda gönden-gön zerur zatlar bolup durýar. Islendik pursatda-da, islendik durmuşymyzdaky temalar boýunça-da biri bilen gürrüňdeş bolanda-da hökmany ýagdaýda seň ylymlylygyň ýa-da bilimliligiň şo ýerde täsirini ýetirýär. Käbir adamlarda eşidýänsiňiz, ýagny pylany, tüweleme bilimli oglan ýa-da pylanyň gyzy tüweleme bilimli gyz diýilen ýaly sözleri il içinde eşidýäs. Diýmek, şolar şo taýda özüniň diňe bir öwrenen hünäri boýunça adamlaň aňyna girenokda, özüniň söz ussatlygy bilenem adamyň aňyna girýär. Ýagny bir mugallym öz okuwçylaryna sapak geçýär. Çagalar bilimiň aňarsyna çykan ýokdur diýýär. Mysal üçin, biz Şu sapagymyzy diýýä, tejribe üstünde geçeliň diýýä-de, bir küýzäni alýa, küýzäň içinde ýaňky, ine, şu küýzäni görýäňizmi diýýä, ine, şu diýýä, boşluk küýze diýýä. Hemme okuwçylaram ýaňkyny goldaýa, hawa, boş küýze. Ýaňky küýzäň içine diýýä, daş atyp başlady diýýä. Daş atdy-da diýýä, atyşdyrdy diýýä, gördüňmi men, ha diýýä. Şuň içi diýýä, şu wagt nähili diýip okuwçylara sowal berende, küýzäň içi doly diýýä daşdan diýýä. Ýaňky mollum kiçijek owunjak daşlary diýýä, ýene-de diýýä küýzäň içine atyp başlady diýýä. Bulam ýerleşdi diýýä. Gördüňizmi diýýär, biz diýýär, ýaňy küýze diýýär, uly daşlardan doly wagty diýýär, biz ýene-de diýýär, muňa diýýär, daş ýerleşdirdik diýýär. Indi şu nähili diýende, bular küýze diýýär, indi doly mundan artyk zat sygmaýar diýip, okuwçylar şeýle jogap berýär. Pulum alýar-da, ýaňky küýzäniň içine çäge guýýar.

Molumam alýa-da, içine, küýzäň içine suw guýýa. Suwam ýaňkyň içine ýerleşýä. Edil diýýä, biziňem diýýä, aň-düşünjämiz, paýhasymyz diýýä, şu boş küýze ýalydyr diýýä. Biz näçe diýýä, biz özümize diýýä, şunça bilimi, ylymy ýükläp bilsek özümize diýýä, şonça-da biz durmuşda diýýä, köp zada diýýä, akyl ýetirmegimize itergi berer diýýä. Şu ýerde meň kakamyň aýdan pähimli sözlerini ýatlasym gelýär. Gyzym ine akyl üç ýyldyr diýerdi. Ýürek akyly, göz akyly, gulak akyly diýerdi. Ine, ýürek akyly diýlende adamyň guýma gursak bolmasa, dürtme gursak neýlesin diýlendir diýip aýdylýandyr diýýär. Ýürek akyly bolanda ol gursakdan oýnaýan akyldyr diýerdi. Adam oňa dine gerek däldir, her bir işi özi ýürejiginden oýnar-da eder ýörer diýerdi. Ikinji akyl bolanda Allatagala ana göz beripdir bize. Şol gözüň görýän zadyndan her bir ýalňyşlygyň üsti bilenem her bir dogry zadyň üstüne durmuşda sen daş töweregiňdäki bolup geçýän zatlardan sen akyl alyp ýaşamalyýr. Ine irilen eneň ataň turdymy? Şony gözüň görýän gün hiç zat diýdirmän turup işiň bilen bolubermeli. Durmuşda adam öz gözi bilen gören zady, eşden diň bolmaz, gören göz bilen diýlipdir. Üçünji akyl gulak diýle, ine, iň bir erbedi gulak akyldyr diýip düşündirýär-de. O nähili diýsek, şu bir aýdan diýeniň iki-üç gezek gaýtalap, diýeniň etdir bilmän, diýip durmalydyr. Şony bir goýulk hasaplamalydym-da, bir diýen. Gulagyňa aýdylýan öwüt-ündewileri bir gezekde aljak bolmaly, şonda-da şo gulak diýlende-de gulak akylam bir peýdaly esasy ýürek, gözden, gözüň bilen görüp alan akylyň sen durmuşda hiç kösänok. Akylarlaň biri hemişe diýýär köpçülik ýerinde mätäçlikden aýyrma diýip diýýär şeýdip dileg eder ekenini. Oňa-da diýýär, häzir biziň üçinem bu sowal geň bolar, bize seredýän tomaşaçylar üçinem geň bolar. Hemişe adamlar dileg edende, Mätäç etme diýip dileg edýär. Ahyry adamlar ýaňky akyldaryň ýanyna baryp aýdýar, Akyldarym diýýär, sen hemişe diýýär, Mätäçlikden aýyrma diýip diýýär, şeýle dileg edýäň welin, diýýär, muň hikmeti näme diýende, Eger-de diýä, adamlar diýä, mätäç bolmaýan bolsa diýä, onda diýä, her bir adam diňe öz başyna, öz gün dolandyryp, öz başyna ýaşap bilýän bolsa diýä, onda hiç hili agzybirligem galmazdy diýä, birek-birege hormatam galmazdy diýä. Haçanda diýä, biz diýä, birek-birege diýä, mätäç bolan ýagdaýymyzda diýä, onda şol ýerde-de agzybirlik, şol ýerde-de dostluk, şol ýerde-de doganlyk başlanýar diýä. Ine, ýöne goý bir mysal diýä. Siz diýä, mätäçlikden aýrymy diýlen sözümiz diýä, manysyny düşünmek üçin diýä, siz diýä, mätäç bolup maňa geldiňiz-ä diýä, şony diýä, düşündirmek üçin diýä. Diýmek diýä, meň öýüme diýä, nurly ýüzler geldi diýä. Men siziň ýüzüňizi gördüm diýä, şol sebäpden diýä. Birjahan hemişe şonuň üçin hem aýdylýan atalar sözündäki öwüt-ündewler ýaly, Agzybirlik bolsun, dostluk bolsun, her bir adam ylymly, bilimli bolsun! Men hem hormatly Prezidentimiziň saýasynda ýaş nesillere bilim, terbiýe berip işleýäs. Hormatly Arkadagymyzyň okamana, döretmäne, işlemäne ähli mümkinçiligi döredip berýändigine köp-köp sag bolsun aýdýas. Goý, Arkadag Prezidentimiziň jany sag, tutýan tutumly işleri rowaç alsyn. Arkadagymyzyň ynamyny ödäp, gelejekde ýaş nesillere halal bilim, terbiýe berip ýetişdirmek esasy maksatlarymyz bolup durýar. Gaty gowy.
Mirjahan arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Çünki akylarlar sözünde belleýär, arzuwlaryňyz yzyndan ylga bir gün ýadap size garaşar diýýär. Siziň hem ähli arzuwlaryňyz durmuşda amala aşmagyny tüýs ýüregimizden arzuw etýäs. Hemişe hormatly prezidentimiziň saýasynda alyp barýan işiňizde üstünlikler hemra bolsun. Gepňizden kemal tapyň. Eziz watandaşlar, Atalar sözi gepleşigimiziň hemaýatkäri Abraýly mebel hususy kärhanasy. Biz Abraýly mebel hususy kärhanasynyň zähmetsöýer işgärlerine işlerinde, durmuşlarynda hemişe üstünlikleň hemra bolmagyny arzuw etýäs. Mähriban doganlar gepleşigimiziň ahyrynda size ýene bir gezek dünýädäki ähli gowulyklaryň, ynsan kalbyndan çykýan mähir muhabbet sözleriň, ähli ýagşylyklaryň size hemra bolmagyny arzuw etýäs. Halalykdan galňan desterhanlaryňyz naz nygmatdan doly bolsun. Ynsan başynyň täji bolan jan saglyk mydama size hemra bolsun. Öňüňizde goýan arzuwlaryňyz ýolundan azaşman tiz wagtdan size hemra bolmagyny arzuw etýäs. Türkmen halkyny toýly günlerde ýaşadýan, türkmen halkynyň röwşen geljegi üçin durmuşymyzda birnäçe işleri bitiren hem bitirýän, Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, alyp barýan işleriniň hemişe rowaç bolmagyny arzuw etýäs. Eziz watandaşlar, ynha şeýle ýagşy arzuwlar siziň her biriňize ýollap, bizem siziň bilen hoşlaşýas. Hoş sag boluň!